Ýaňgala diýip atlandyrylýan bu ajaýyp tebigat özüniň gözelligi bilen her bir gelen ynsany bendi edýär. Balkan welaýatynyň çäklerinde ýaşaýan watandaşlarymyz, esasanam, ine, süýtli gara çaýy taýýarlap içýärler. Bizem syýahatymyzyň şu günki sanynda size süýtli gara çaýyň taýýarlanyşy barada size gürrüň bermegi makul bildik. Ýagny süýtli gara çaý Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy etrabynyň çäklerinde ýaşaýan watandaşlarymyz, ýagny düýäniň süýdünden taýýarlap içýärler. Häzirki pursatda-da şu ajaýyp. ýagny tebigatly ýerde biz size şu çaýyň aýratynlyklary, taýýarlanyşy barada gürrüň berýäs. Pirmyrat aga, hoş gördük. Ine, süýtli gara çaýyň taýýarlanyşy. Hem oda çaýyň gaýnadylýar ilki. Ojar otda, soňam näme, çäýnegiňi alyp, çaýyň gaýnansoň, ine, çaýy açýarys. Aly güzli heý, owlak taýýardy. Onsoň ýaňky düýämiziň süýdüni alyp, çaýymyzyň üstüne guýýarys. Belli bir derejede. Süýdüň esasy möçberi şol çaýy demlejek çäýnegiň ululygyna, kiçiligine bagly bolup dur. Hawa. Çaýyň hem şoň ýaly. Bu ululygyna, kiçiligine. Indi näme çäýnegimizi alýarys-da, taýýar bolan, ojarda taýýar bolan gaýnan suwumyzdan şoň üstüne guýýarys. Ine näme gaýnan taýýar bolan gaýnan suwumyzy alyp otdan düşürýän. Ine çaýnagymyzy taýyn bolan taýyn edip beren süýt bilen çaýymyzyň üstüne gaýnan suw guýýarys. Onsoň Buýan çäýnegimizi alyp oda goýýas. Ýaňky ýanan ojarymyzyň odundan çekip alyp şu demine goýmak diýilýär. Hä. Ýaňky taýýarlan çaýymyzy demine goýýas. Bu demine goýmak bu da şol ýaňky çäýnegiň ululygyna, oduň azlygyna, köplügine, oduň güýçlüligine bagly. Ine, oduň güýçli bolsa azrak wagt goýýaň, Odun peträk bolsa, köpräk wagt goýýar. Mine, belli bir wagtda häzir şol çaý reňkine gelýär. Mine şol reňkine gelenden soň şol çaýymyz, süýtli gara çaýymyz taýyn bolýar. Şoňa göräräk öz wagtyna goýýaň, 5 minut, 3 minut şeýle möçberde goýulýar. Ýa belli bir derejede şol demini iýýär. Hä. Demini iýýär diýilýäni şol ýaňky taýyn eden çäýnegimizdäki çaýymyz o da gaýnama sezewar bolýar. Hä. Şondan soň ol belli bir derejede ol şo gara çaýa öwrülip, Hä. süýtli gara çaý bolýar. Ine, Kakajan indi süýtli gara çaýymyz taýyn boldy. Indi şu gara çaýy alýas. Üç gezek agdarsak, ine häzir çaýymyz, süýtli gara çaýymyz taýyn bolýar. Ine kakajan, şu süýtli gara çaýymyz indi taýyn. Indi şuny Alyp içiberýär.
Ýagny süýtli gara çaýyň aýratynlygy düýäň süýdünden taýýarlanmagydyr. Ýagny şu otda gaýnan çaýyň hasam bir tagamy, lezzetli bolýar. Ine şu Türkmenbaşy etrabyna gelseňiz, myhmansöýer Türkmenbaşy etrabynyň ýaşaýjylary size Ilki bilen hezzeti süýtli gara çaý bolup durýar. Etrabyň agzybir ýaşaýjylary süýtli gara çaýyň taýýarlanyşy barada gyzykly zatlary gürrüň berdiler hem-de ine şu süýtli çaýy taýýarlap görkezdiler. Hormatly Prezidentimiziň Çaý melhem hem ylham atly kitabynda-da süýtli gara çaý barada birnäçe zatlar aýdylýar. Ýagny bu Türkmenbaşy etrabynyň çäklerinde ýaşaýan watandaşlarymyz süýtli gara çaýy taýýarlamak bilen çäklenmän, ine düýäniň süýdünden birnäçe önümlerem öndürýärler. Ine sine ýaňy şu ýerde Peýnir, gurt, birnäçe süýt önümleri, şol sanda-da şu ýeriň, ýagny Çalynyň hem özüniň aýratynlygy bar. Ýagny bu ýerde Türkmenbaşy etrabynda birnäçe düýedarçylyk bolmak bilen, düýäniň süýdünden öndürilen süýt önümleri hem Türkmenbaşy etrabynda meşhurdyr. Bu ýere gelen her bir myhmany, ýagny düýäniň süýdünden öndürilen önüm bilen, düýe çaly bilen Hem-de ine meşhur bolan süýtli gara çaý bilen garşylaýarlar. Pirmyrat agam köp sag bolsun aýdýas ine şu ajaýyp tebigatda siziň etrabyňyzda myhmançylykdaky pursatlarymyzda syýahat döwrümizde ýagny şu süýtli gara çaýyň taýýarlanyşyny görkezdiňiz. Elmydama Gahryman Prezidentimiziň saýasynda janyňyz sag bolsun.
Sizem sag boluň. Şunuň ýaly şol biziň etraplarymyza gelip, demirgazyk çäklerine gelip, hawa şu biziň milli Daglyklarymyzy, tebigatymyzy hem-de şunuň ýaly düýäniň süýdünden ýasalýan, süýt önümlerinden ýasalýan önümleri gelip görkezýäniňize sag boluň. Hormatly Prezidentimiziň şu zatlary görkezmekde, şunuň ýaly mümkinçilikleri döredenligine köp-köp sagbolsun aýdýarys. Hormatly Prezidentimiziň ýaşy uzyn bolsun, alyp barýan il bähbitli döwletli işlerinde-de uly üstünlikli gazanylmagyny arzuw edýäris. Köp sag boluň, onda näme, size-de üstünlikler ýaranyňyz bolsun! Elmydama şular ýaly ajaýyp ýerlerde görüşmek nesip etsin. Sag boluň. Mähriban tomaşaçylar, onda näme geliň Balkan topragyna syýahatymyzy dowam edeliň. Syýahatymyzyň häzirki pursatlary siziň ýadyňyzdan çykmajak täsirleri berer diýip umyt edýäris.